addressed the media and rubbed other people's shoulders the wrong way. We took time to speak to the people to hear their voices on Sikala, his prison time, release, and political future, and this is what they said. These are their voices, the heart and soul voices. kwatiri kuno kuchitungwiza vasikala totowana kunge president wemuno muchitungwiza ndo president vechitungwiza ndazvavanenge vataura ndozvatoteerera Ah, isu kubuda kwavasikala kunotifadza sezvo chachi chiri chishuwiro chedu zvekuti dai maelections akaitwa vasikala varipo dai asina kufamba mafambiro aakazoita dai tiritori pari right because job sikala tomuziva riri dhara redu remuchitungwiza uyezve munoona kuti kudzoka kwake kana paakasvika achisvika pamba pakatinhira because eh, muru, murume anotimirira muchitungwiza anoziva kodzero dzevana vemuchitungwiza anoziva kuti chitungwiza yakabva kupi iri kuenda kupi ende zvichemo zvechitungwiza ndiye anozvinzwisisa iye zvaanoziva kwazvichaperera aiwa tinonzwa kusununguka nekubuda kwawakaita nekuti pasi pemwoyo wedu zvanga zvichitotambudza nekutirwadza kuti munhu anokwanisa kunzwisisa zvatinoda nekutiitira zvatinoda haapo zvanga zvakatimanikidza nekuti shungurudzo zvakanyanya ya zvinhu zvakanaka munhu akinge asina mhosva saka kubuda kwake chave chiedza chenyika justice yakaprevela but tinongorwadziwa nekuti akatenwa for long asina chinhu chakadi chakatadzira nyika so zvinhu zvacho ndezvekungoti uh, judiciary is captured yes you know and it's not you know it's captured right now kunyara kuti a ah, tingachadii rega timuburitse nekuti ana chi ana mhosva munhu akagara murwanda muchikurubhi pasina mhosva yakapara Aiwa, kubuda kwaVasikala tinofara chaizvo sevagari vemuChitungwiza. Vasikala munhu anoshanda nesimba munzvimbo yeno yeChitungwiza. We are so happy. Haa, kubuda kwaVasikala kunofadza ruzhinji rweZimbabwe. Tingangoti the whole nation vari kufara nekubuda kwaVasikala. Haa, tinongoti zvinooneka munhu kana akagarisa mujeri anofanira kuti abude. Right. Kubudiswa kwavasikana mukati meutapwa e, zvanga zvagara zvichingoreva kuti vasikana vanga vasina mhosva vaingovaisa kumbunyikidza kuti usho anonzi chavangwe aite zvaanoita noti kuti hanzi vasikana vakanga vasina mhosva vakange vasitorina mhosva sikara job sikara anga asina mhosva haana mhosva yakaita akaofenda mhosva ipi kosei mamubudisa iye aine mhosva madii kumutonga kana aine mhosva munhu anopiwa sendenzi zve obva atongwa ka opikira mhosva dzake kosei asina kutongwa saka zvichira kuti sikara akanga asina mhosva nguva yese for the past two years makamuchengeta anga asina mhosva ka anga asina mhosva sikara anambobvira aofenda anybody thats why you see kuti no munhu anodiwa nevanhu ende munhu wevanhu zvinofadza the international community zvinofadza vana zimbabwe nevana vese kuti vasikala vakabudiswa vachiwanikwa nzavana mhosva ya yeah, ini hangu Personally ndinonzwa kufara zvisingaite nekuti munhu kuti ugare wakangomirira mutongo wako usati watongwa wogara for two years haisi joko chinhu chakatotifadza zvisingaite zvekuti patakatozvinzwa takatofilawo kuti haiwa zvatiitiro zvakanaka sevagari vemusendimeri zvekare munhu anotimirira zvakanyanya pane matambudziko edu atosangana nawo muno muSt Mary's saka ndiri kufara zvikuru Debate is raging on Sikala's political future in the face of warring triple C factions and Nelson Chamisa's resignation from the party. Some have hinted he could be starting his own political party, while others have indicated he could end up being Sengezo Chabango's president.

vanoteera vanosara vanodii vanosara isesu tinosara tofamba nemukomana hatisi mukomana ari ega tofamba nemukomana saka kana afunga yake kuti muchinda rume a ah, ngaitewo ukati ikoko and i don't comment nenyaya triple c ini tarisiro dzangu kuti vanofanira kuramba vachishanda vese asi tisingazoziva semunhu akazvimiririra kuti vasikala vangaone pane chakashata here kuenderera mberi vachishanda nevachamisa asi ndotarisira kuti vanofanira kushanda pamwe chete tichironga chinonzi bato kune inonzi constitution tikaamenda uyu kuti ndiye ari kutipa leadership yedu yatinoda hatikwanise kuchuza kuti for the favor of the people no for the favor of the people yataura kuti bigi ndiyo iri kutaura kuti ndiye ani ndiye president hatikwanise kuti iwewe you are a crowd puller unenge une vanhu anditi vanenge vachikuda hazvireve kuti you have the authority yekuti wave president mm. papo anditi mashoko evanhu vasina uchenjeri yekuti bato ravakasungirwa vari remutungamiri wari naro vanova our president advocate nelson chamisa handiti hazvigone kuti nhasi vamuke vachiti ndo vakada kuritungamire and hazvigone kuti pane munhu anovaudza kuti ngavaritungamire ya ah, skala vanofanira kutungamirira opposition because tikada kutaura savaskala munhu anomira nevanhu ukadaura sakana zvikanzi idemonstration vaskala vanoenda mberi vaskala tovafananidza namorgan tsvangirai morgan tsvangirai aiti kana ataura chinhu chaari kutaura kuti tiri kuita demo anowanikwa iye ari pamberi akatungamirira demo saka asikala totongoti iyo vane mweya watsvangirai ndo uri pavari ende simba ranga rina vatsvangirai ka ndo simba rina morgan rina hwihwa ska ai ndiri kuona kuti vachamisa havasi mutungamiriri chaiye akanyatsokwana pakutungamira because vanonyebera vanhu vakapromisa kuti vapiwa mari nabiden zvinhu zvaakufamba unoziva kana uri munhu wokwanisa kutungamirira vanhu wapiwa chinhu ita action kana uchikwanisa kubatsira vanhu handiti batsira vanhu neaction kana uchikwanisa kugadzira roti gadzira vanhu roti kana uchikwanisa kuitira vanhu zvinhu itira vanhu zvinhu zvinoonekwa kwete kuti kana ndazogadzwa ndozokuitirai saka siya hako varipo kavaite because vane zvavari kutoitawo zvinenge zviri kutooneka saka iwe usapromise zvinhu zvausingakwanise kuita because unoenda kumawestern countries wonopiwa mari wapiwa mari yacho woisa mumwe mako saka hapana kwatiri kuenda tikuda leader wekuti anonzwa zvichemo zvevanhu akatungamirira anogona kutungamirira asi anoita zvinhu zvinodiwa nevanhu ndo munhu watiri kuda isusu kuti tizive kuti zimbabwe yaane democracy zimbabwe yaane new revolution ine zvido zvevanhu nekutonga kwevanhu nesimba revanhu ah, tofunga kuti vasikana vafanira kuita vanga vachitungamira bato vafanira kunge vachiita mutevedzero webato ah, vasikala tinovaona vari munhu akanaka chaizvo asi kunaka kwavo vasikala kana vachida kuramba vakanaka ngavarege kutsaudzana navanelson chamisa nekuti vakatsaukira kuna vanelson chamisa aiwa vasikala vanofanana nebepa remazepiro riri apo iro vanenge vazvibvisa simba vasikala vakada kuita zvemakaro vachiseparetana navanelson chamisa ini muono wangu ndinoona kuti wapei mukana wambouyedzawo sesimba rawainaro neutungamiriri hwavanoita mukati matiri vanoda kumbopiwa mukana iwowo vombousenzesa toona kuti vari kukwanisa here kusenzesa sei kutungamira kwavari kutiita vakagara vasi zvekunzwisana kuti wamp wombopanana mukana wekuti uyo omboendawo second uyo ombokwirawo pamusoro zvinogona kubuda e, inini ndinovara zvikuru nemubvunzo wenyu asi chekutanga ndechekuti kana takatarisa pakati peutungamiri haugamuchidzanwe zvekungogamuchidzwana chete asi kuti utungamiri hunopiwa nevanhu so isu tinotarisira kuti vanhu vati aiwa vachamisa hatichavada hatiisei vasikana vasikana vagara avo imemba yedu mutungamiri wedu atoziva munyika muno anoitawo zvaanoita havana kumboshata ende zvekare vachamisa vacho vane zvavanga vachiitawo kana vanhu vati aa ah, ah, hoo kuna vachamisa vane saka kuna vasikana vacho kana vachamisa vachiri kukwanisa kutonzi vachidiwa nevanhu Vachomisa ngavende mbiri nebasa. Hapana chatinovasira kana chativarambira nekuti tinoziva kuti vachamisa munhu mukomana wechidiki ende achiri kumhanya. Saka handisati ndaona kukundikana kwavo. asi kana kuri kuti vawirirana zvavo ngavaenderere mberi nekuita izvozvo for many sikala is an asset only if he works with former leader chamisa and any attempt to go elsewhere would wilt his otherwise growing political career

Skala munhu wandakakura naye kumusha kwakuti ndomuziva unhu hwake munhu anoraramika naye but unhu hwake pachake he is violent kutungamira nekutonga zvakasiyana violent hakusi kutungamira vasikala kuti tivape mukana wekuva mutungamiriri kubato ravachamisa hazvikwanise nekuti pavakafomarawo bato vakatadza kuritungamirira vachibva vadzoka kwavanoziva kuti kuno chi kune chaunga zvichireva kuti vasikana vanofanira kuteerera mashoko avachamisa voshanda vose ndokunge ivo pasi pemwoyo wavo vachida kuti vashandidzane pamwe chete kana takatarisa pakati peutungamiri haugamuchidzanwe zvekungogamuchidzwana chete asi kuti utungamiri hunopiwa nevanhu so isu tinotarisira kuti vanhu vati aiwa vachamisa hatichavada hatiisei vasikana vasikana vagare avo imemba yedu mutungamiri wedu atoziva munyika muno anoitawo zvaanoita havana kumboshata ende zvekare vachamisa vacho vane zvavanga vachiitawo kana vanhu vati aa hoo kuna vachamisa vane saka kuna vasikana vacho kana vachamisa vachiri kukwanisa kutonzi vachidiwa nevanhu vachamisira ngavaende mberi nebasa hapana chatinovasira kana chatovarambira nekuti tinoziva kuti vachamisa munhu mukomana wechidiki ende achiri kumhanya saka handisati ndaona kukundikana kwavo asi kana kuri kuti vawirirana zvavo ngavaenderere mberi nekuita izvozvo just before his release The self-imposed interim secretary general Sengezo Shabangu made claims that he was working to get Sikala out of remand prison. Yeah, I'm negotiating. With who? With the state.

The Wiwa faithfuls in Chitungwiza have however rubbish the reports that Sengezo Tshabangu had a hand in Job Sikala's release from prison. They argued that it was the cause of justice which prevailed. E, Tshabangu munhu ada kutsvaga zita, ada kutsvaga marriage yekuti azikanwe. Asi izvozvo hazvikwanisike nekuda kwekuti isu tiri nherera takasirwa muriritiri wedu navamogen tsvangirai ndiye anova nelson chamisa tinoteerera shoko rinenge rataugwa nachamisa ya yeah, pamwe pacho pamwe pacho ndosotwa nekutaura nezvemunhu ne asina hunhu asina relevant the person like chabangu i don't have to comment about him haazive sikala haazive triple c munhu akaplantwa for, for mene pamareasons awo saka i don't have to comment about munhu asina basa rese kwandiri nomuti is an idiot apa ndinofunga kuti dare ndiro rakwanisa kuona kuti munhu haana mhosva nyange rakadhileya haro kusunungura vasikala vachabangu vangangotsvaga kuti ndivo vakazviita kuti vawane kutsigirwa kuti vasunungura munhu asi vasiriwo handinganyatsoziva zvangu asi ndofunga kuti dare ndiro rakaita basa raro kuti semunhu asina mhosva iri musunungure vachabango hawana chekuita nekubuda kwavasikara nokuti vasikara vakagara makore maviri vakasungwa ivo vakadii kuvasunungura uyezve koti ndiye yakakodzera kuburitsa musungwa nokuona kuti haana mhosva vasha vangu hapana chavanokwanisa kuti vatibatsire nacho mukuburitswa kwavasikala because dai vanga vaida kuti vasikala vabude ka dai vakavaburitsa before two years vari mujeri saka vanozoti vavaburitsa how ivo vapedza two years vari mujeri ende vasha vangu hatizive kwavakabva vanongoerekana vangobudikira ende hatizive kuti vakabva kupi vari kuenda kupi vane purogiramu ipi isu hativazive kana kuvaona fesi yavo isu hatizive kana kuno kusenimirizi hativazive kana kuti tizive kuti vanoita nezvei hatizive asi tikuona kuti itori honye iri kuda kutokanganisa kubudirira kweopposition party mukati menyika ino saka uh, vasha vangu please tokumbira kuti vasuduruke pana vaskala vaskala vafambe nenyaya yavo vatimirire isusu ah, idzodzo inyi haisi nyaya dzemedia here nda nyaya dzekuti vasikalo vanobuda vaburitswe mujeri ndoona kunge zvangoendwa nemutemo handi zvavazoenda kumakoti here kuti munhu akazonzi ana akatongwa makore mairi akabvisirwa saka chabangu inyaya dzakewo dzekuda kutsvaga cloud kuvanhu kuti ndinzi ndini ndakazodai hmm. maonero angu handifunge zvangu kuti ndivacha vangu vari kuita izvozvo nekuti kana mutemo uchiteedzerwa munyika vanhu vachiona matare achitonga handifunge kuti izvozvo zvingaitike kuti vacha vangu ndovakanoburitsa simba ravo rinenge rabva kupi handifunge kuti vane simba rekuti vanokwanisa kuti nhingi ngaabude asi kutoti kana matare akaona zvakakodzera kuti vange vachibuda ndo zvandikufungidzira kuti haa matare akaona kuti zvakakodzera kuti vange vachibuda panyaya dzavo dzavanga vainadzo kana dzingava dzechokwadi kana dzingava dziradzii dzekunyepa ini ndinongoona sei zvinhu kuenderana nekuti nguva yavo yekubuda yanga yakwana nyaya hadzirambidzwe kutaura hakurambidzwe mafungiro haarambidzwe but chakabudisa vasikala mujere ndo anoziziva kuti chii tonopoenda to, to magistrate kuti iyo magistrate nebanga kuti jiu kuti budisa munhu eh, eh, kangani chamisa achirambidzwa kuenda pagedhi repachikuruba re, re eh? is done his best is done his best and ipapa akati efforts dzese akadziita dzekuti asvike eh, kuti abatsire mhuri yani yahonorable scala yes scala is our mine ndewedu ndewedu haana paangambosiyiwa isusu tiri pano hamuna kuona mukadzi wacho akatotsvukira zvinhu zvese zvese everything is okay eh? but take care of him of him yeah. vachavangwe vane chekuita nekuda kwekuti vachavangwe va, ayaya vanhu vatinotaura tichiti the are money mongers vanhu vanoda mari inovafadza panguva iyoyo havana tarisiro yemuzimbabwe yekuti vana vemuzimbabwe vachaitei asi vanoda kuti homwe dzavo dzigare dzakaita se dzakagura handiti vasikala vana Havana kubuditswa naChavangwe no vakazvibuditsa vega nemagweta avo. Na mari yakabva kuUK. Vakazvibuditsa vega nemagweta avo. Kwete kuti hanzi Chavangwe akanga aine chekuita chavangwe atozoshandiswa apa handiti iye nezvi takuenda kuby election tine one week handiti tikuenda kuby election handiti mukuru akamba anoziya tane mamp anenge anoresign achinotirani asi iye chavangu wacho achinobvunzwa kunzi ah what are you going to do with triple c akataura kuti chii akataura kuti chii ah, what are you going to, to do with the triple c akati chii kana wakanga wakateerera akati chii akati ah no inini handina chandinokwanisa kuita ndokwanisa kuteera hangu mukuru wacho anga akaironga ko saka uri kuzviitirei iwe uchikwanisa kuteera mukuru akazvironga uri kuzviitirei uri kuzviitirei une chinangwa chei chekuzadza homwe dzako ehe macitizens ndiwamuri kuona ari kushupika rapo but havana basa nekushupika kwavo Havana basa nekuti voisa mari muhomwe. Chavangwe ngaise mari muhomwe ngasiyane nebato ngaite zvake triple c yakasiyiwa ngaatore ka triple c yacho oona kuti kubuda kwakaita vachamisa vakati aiwa inini ndabuda havana kuti ndiri kubuda nevanhu vangu point of corrections chamisa haana mbobvira ati ndiri kubuda nevanhu vangu akati inini ndega Ndarizaina ku triple C handisisiko vanhu vaimuda chamisa ma MP aya ndobva amutevera aamangani iye zvino tikatoverenga nhasi togona kutoona kuti patoo ne 30 something vari kuteera chamisa wacho saka zvichiita kuti by election ndeye zanu p f vari ngoita vega because bato redu

Wiwa as he is affectionately known is back facing a huge burden on his shoulders, one that speaks to the political future or lack of thereof. Isi toshuvira kuti vasikala sezvo vabuda vadai so dai vakwanisa kunotaurwa nemukomana chamisa timbogadzirwawo maroads mvura kunoku hatisi kuiwana magetsi zviri kunetsa maroads hamuna mastreets masuweji ari kungoputika toti dai zvinhu zvika zvambogadziriswawo nehurumende yacho kana iri hurumende hameno eh. kana vauya munharaunda toziva kuti nharaunda yedu yanaka zvichomo zvedu zvinosvika zvatinetsa toenda pavari kana kuri kugadzirwa kwemarhodzi kana dzenyaya dzemaswechi eno chitungwiza ine machallenges ekuti unoona chitungwiza population yechitungwiza yakurisa mapaipi ari pasi apa amadiki maswechi that's why ari kuputika handimuona tikuda vanhu vanosvika kuzoita reroot mapipes kwete kuti vanouya vachigadzira mapipe aripo kudhara population yawandisa mvura haisi kubuda hatina mvura that's why muri kuona cholera iri kuwanda because hatina mvura mapaipi acho ari kuputikirwa vanhu vawandisa saka pada kuzoitwa rerouting paiswa mapaipi anokwanisa kutakura mvura yakawanda kuti akwanise kutakura vanhu vari muchitungwiza chitungwiza is third city papopulation zvamunogara muchiziva saka inorema iguta hombe sitaishuvira kuti sawabuda kudai hatina mvura hatina magetsi zvipatara zvikuru dai wakwanisa enzanisawo kungopfekera pfekera kuti vana wedu vakwanise kudzidzawo tiwanewo kurapwa muzvipatara and so on and so on so ya vasikala munhu aibata zvine simba takatarisa kudivi redu ratanga tichishandira riri triple c mukomana asati abva vanelson chamisa tanga tichishanda zvakasimba navasikala saka ndiri kungotarisira kuti vacharamba vakangodaro sezvavaingova vatungamiriri ndotaura veopposition yavanelson chamisa nevakafanana navana scala kuti ngavarambe vakabatana kuitira kuti tigone kubudirira pakuipi kana kuoma kwakaita upenyu munyika ino neutungamiriri huripo tinotarisira kuti ava varambe vakabatana vasikala vashande navachamisa voramba vari pamwe chete ndokuti chinhu chibude vakaparadzana ndinoona tisingagone kufamba zvakanaka right izvozvo vasikala navachamisa handikwanise kuvapindurira vari vairi because izvozvo ndezvavo vari vairi asi semaonero edu ebato vana veshanduko tinoti vanongoramba vachishanda because vese vanoda kuunza shanduko muzimbabwe hakuna ari kuda zanu p f vese vanoda shanduko yemuzimbabwe Saka vanoramba vachishanda vari pamwe chete. Mashoko atina andinokupai ndeyekuti andinopa kuti ku the entire Zimbabwe ndeyekuti vana veZimbabwe vasafa. President Chamisa eh, Advocate President Nelson Chamisa netimu yavo vanasikala vaya ngavagare pasi, vana vari kuchema, vana vane nzara. madifference ariko or of course panogona kunzi panenge pazvakataurika but inogona kunge kuri kungotsamwawo but vakagara pasi zvafanira mumba chaimo munogona kungonetsana murume nemukadzi but hapana pamuchadzatadza kuraramisa mugumbe dzimwe chete inyaya yekungoti panenge pane chaitika chete changokonzeresa kudaro asi shuviro yedu netarisiro yedu isusu ndeyekuti varume ava vagare pamwe chete vasumudze vana nekuti chitima chavo chitima chavo ndochikuendesa vanhu chikuendesa vanhu chikuendesa vanhu kui kumberi e, ndaitaura nemumwe munhu uchitaura nyaya yachabangu pakanzi na president avo nelson chamisa ndarisaina takadzura injini yedu pamotikari yaifamba tikasiya demhe kuna chavangu sera tikambosiya dhakiro injini yedu taitora sazvinoreva no zvokuti mota yachafamba i nokuti injini yetete taitora ngaaende ake kumagaba anotsvaka imwe injini but isu tatora nelson chamisa wedu taenda naye iw thank you vanoda kuinda nechitima icho haiwa hendei vanoda vosara uyezve rimwe shoko guru randokumbirawo ah, isu vechidiki vatiregererawo mitambo chaya haisina pekutambira mitambo wanzi zimbabwe haichaendi kubhora asi zvikanzi politics vanenge vachidedzera kuti ah, ye ye ye vana munangagwa ah, ngavatihwirewo tsitsi veduwe kuafcon takakoniwa kuinda uko dzasara taitodzidya isu vana south africa ah tingadai toriwo muround of four ngavaimboonawo masports kwete ungofarira kuta kwavo bedzi ngavachigara kumba madhara achembera wosiya hwere udoko upitsoko ndatenda zvangu chandinotarisira kubva kuna vaskala ndechekuti vaskala tinovatarisira kuti vabhiyevhe semunhu vabhiyevhe semunhu anoziva kuri kuda kuenda vana vezimbabwe vabhiyevhe semunhu anoziva kugara kwavanga vakaita mukati kuti vanga vagari hatinovakurudzira kuti ngavafunge semunhu mukuru vasikana nekuti vakatadza kufunga semunhu mukuru ava vachareruka kana president vedu vachamisa vambotaura kuti